naija we hail o. make you no go anywhere just wait there make i tell you something eh, ah ororo you don come again yes i don come again for pidgin news network where we dey sambalidate news for naija and obodo oyibo yarns as e dey pa for we street parable as dem we forefathers dem dey talk am and tori as e dey blow for pidgin world go enter the whole world patapata my name na ororo pata twenty kilometer una welcome to pidgin news network world news dem say money sharp pass sword but this corona sword wey sharp pass money corona no dey look face e dey catch anybody woman o man o pikin o rich man o poor man o anybody na im dey catch e don catch governor e don catch chief of staff e don catch prime minister footballer musician plenty plenty people across the world na im koro dey catch like that. my people now make we carry waka round the whole world go see as e dey go ah people don dey waka for street dey jump up and down say this koro na 5g technology cause am 5G technology na the fifth generation technology dem say na im cause am even Nigerian government kpakpa don talk say dem go follow put eye inside this 5G and koro matter the truth must to come out we must to know the Queen of England yesterday talk to the whole people of United Kingdom as this koro dey show dem pepper she say hope dey o make we follow as dem don say make we dey do she follow remember say for 1948 when she small well well during the second world war the war come separate her and him sister he tell him sister say we go see again so also she talk say after this koro all of us go see again but all of us must do wetin dem say make we dey do the prime minister of england boris johnson wey get koro dem don carry am go hospital now o oh, because dem talk say the thing nova leave im body so dem don carry am make dem go treat am well well im fiancee wey be carrie simmons wey carry belle sef don get coronavirus corona no dey look face e no dey look face dey talk say this one pass or this one no pass na anybody e dey catch corona that kind letter wey dem dey write to whom it may concern who e jam na im go catch na koro be that. yes o dem say the koro wey dey for spain dey go up o but the one for italy don dey slow down about fourteen countries don go meet cuba say cuba abeg help us with the medicine wey dey take treat koro but america and europe wey no be friend to cuba shame no gree dem go there o and dem even talk say This koro medicine wey Cuba dey use, Chinese follow join hand help dem to make am better. Another news wey dey reach us talk say the mask wey dey come from China no dey kpamkpa, e no dey standard. So if you wan use am, you go use two. But Oga Donald Trump of America, e say the one wey dem bring come America na orijo. Yesterday wey be Palm Sunday for Italy, Rome, st peter basilica na sixty seconds na im pope take do mass everywhere empty but e do di mass sharp sharp for sixty seconds china don open wet market wet market na dat place wey dem dey sell all those different jagbajantis different animal wey dem dey eat and di whole world don talk say china abeg close dat market o na from there dis virus wey dey hit di world dem dey come from even dr anthony fauci of center for disease control for america say sam sam china now now close dat market because na from all dis jagbajantis animals all dis virus dey come jam man as e dey go im own jeje. Eh, eh. now make we carry waka enter naija wetin dey shele make una hear the latest tori oga femi otedola don talk say person wey talk say im donate money to fight corona abeg make una no turn am to audio money o make una go pay am now now so that money go dey to fight corona plenty people don dey talk say money wey dem dey donate anybody wey carry am shop wetin im eye see na im go take im head carry am because people don dey go different different corner corner go dey wish people bad luck for say dem wan thief money for take fight corona so if the money dey your hand share am as government say make you share am share the food as government say make you share am o dem say army dey beat people for street ah no be to beat people o people wey no gree stay house penalty dey for dem no be to beat dem so as we talk say make army go help us make people follow the thing wey government say make people stay at home make dem no carry the law knack inside their own hand federal government don dey do tss tss for different market and street and major park for abuja but the one wey make people dey laugh be say for kano e be like say dem dey use kpanokpano motor and dem say na that water wey dey take quench fire na im dem dey use na so we hear am Lagos state government sef talk say after this lockdown dem go fit increase the days o oh, because the corona still dey waka waka but ogun state talk say dem go look their own e be like say dem go subpedal the matter. news wey dey reach us talk say police don arrest funke akindele of jennifer diary dem say she throway party for her house wey over twenty people come so dem arrest am carry go panti police station and dis funke akindele don dey try well well to fight koro because she be ambassador of center for disease control so she don dey tell people make dem stay house but dis one na corona diary dem catch am e say make nigeria make we no vex Lagos State don talk say anybody wey break the rule wey dem set for this control of this disease hey the Lagos Infectious Disease Regulation 2020 talk say you go pay hundred thousand if you break the law you go still go jail that na double dosage the rule also talk say security people fit arrest without warrant from station any person wey go against the lockdown or close down but dem no talk say make dem beat people o na arrest dem talk ogun state governor dapo abiodun happy well well begin dance palongo say one small girl wey be nine years old oluwaṣikemi ogunleye contribute nine hundred and fifty naira to take support the fight against corona as we talk am the little wey you get give am e dey enough make we take join together take fight this koro because when rice join rice na im make pot full so contribute to donate food and money to take fight corona as dem dey do all over the world my people my people My people across the whole wide world, abeg make we join hand fight this corona comot for this our world. Wash your hands every time, no shake hands, no hug anybody. Abeg, anybody wey wan greet you, greet me from afar, I greet you from afar. Stay away from me, I stay away from you. No be vex, no be quarrel, na as we dey take fight corona. No stay where more than twenty people dey use hand sanitizer stay at home and make you make sure say you help people wey in need we go dey sanvalidate una with tear rubber news as e dey waka across the whole world This na pidgin news network where news dey start from aheluna kpakam.